Kia rite mai koutou kei te rārangi pōti Māori o Tāmaki Makaurau. Nā te mea tokorima ngā kaitono kei te whai i tō pōti. Ko Rini Kaipara, ko Peeni Henare, ko Hana Tāmaki, ko Sherry-Lee Mātene rātou ko Kelvin Alp.
Kāore rātou e mārama ana ki ngā raru, ā, me te wairua, me te ao o te Māori. Nō reira, me Māori, mā te Māori, mō te Māori. Koirā tā te Pāti Māori, koirā tāku anō hoki, te mea e mōhio ana ahau, he oranga i roto i te ao Māori. Nō reira, ko tāku e hiahia ana kia herea te mana o ngā tāngata o te kāinga nei ki te tangata nāna te reo kei roto i te whare pāremata. Nō reira, kei te whiwhi ahau i te tautoko o te wā kāinga, māku te reo o te kāinga nei kia tukuna atu ki roto i te whare pāremata. For me it's fighting for those people whose voices have never been heard and giving them a place for their voices to be heard. And so for me, if I could get into um, Parliament and perhaps be a little squeaky voice for those people, um,

e tuakoka ana. I tēnei ruma tonu, i tēnei marae, kāore tētahi o tātou i te, i te noho i roto i waenganui rānei i te kāhui tokoiti he whai rawa. Nē? Katoa tātou i tēnei marae, i tēnei hāora tonu, kei waenganui i tērā 60 ōrau.
Kei te marae o Ruapōtaka a Orīni Kaipara o Te Pāti Māori ki te huihui ki ngā iwi Māori o reira. Ka mutu, koia te piki tūranga mō Takutai Kemp kua riro nei ki te pō. Nā reira i mā te huruhuru, nē, i reira au ka kī taurangi atu, āe, ka whakapūmautia ko ngā tamariki, ko ngā rangatahi hei arataki i ahau i roto i aku mahi ki roto o Pāremata. Nō reira he aha ērā kōrero? Mā rātou tonu ahau. He by-election kei te haere ake nei. Ehara tēnei te prakatihi mō te kōwhiringa pōti e tū mai nei, hei te tau e tū mai nei, engari he whakangungu hei whakariterite mō te tau e tū mai nei mō te kōwhiringa pōti kia peia i tēnei kāwanatanga. Koia te aronga nui o aku mahi e huri haere ana ki roto o Tāmakimi. Kei te whai anō a Peeni Henare i te tūru nei i pupuri a ia i mua. Wheoi i hinga ia ki Takutai Kemp mā te 32 pōti noa iho. Ka haere atu ahau me tōku whakapapa anake. Kore kau he tauranga. Nō reira kei te rere taku waka ki runga i te tai o moana, engari kore kau he tauranga. Koinā tāku e mea atu ana, me whiwhi tauranga. Me whiwhi mana anō hoki o te, o te whenua nei, o te kāinga nei, māku te reo kei roto i te whare. I had said to my husband at the time, you need to help some of these men and, and because I had such a good role model from a father, I would give him tips of how to do things. Koinei te wā tuatoru kei te whai a Hannah Tāmaki o Vision NZ i te tūru Māori nei. I tērā kōwhiringa pōti, ka mutu tuarima ia. You know, even with campaigning, to me this is not campaigning, this is about me just being myself, being a mother, a grandmother, and all of our children, we follow the same kaupapa, we're in this together, we work together. Koinei te rohe pōti o Tāmaki Makaurau. Mai i Piha i te uru, ki Te Motu-a-Waiheke ki te Rāwhiti. Otirā, mai i te pokapū o Te Whai Tuanui, ki Manurewa. Kei konei tātou kua pae mai nei ki te rāwhiti, ki ngā TGI, ki Ruapōtaka marae, tē, tēnei whenua, nē, i ōna wā i kaha muia e te Māori. So to be honest, I wouldn't be being authentic if I didn't stand in this by-election because they'd say, oh, well, why isn't she standing? You know, obviously she doesn't believe what she was standing for. So I'm standing because I do believe that um, I was genuine and I am genuine. and see if I do some mahi, see if I do some good, see if I make, you know, true on the things that I say. Mehemea ka tukuna atu koe i tētahi waka ki tai, ki te moana, uh, ko te hiahia kia hoki mai taua waka. Uh, ki te kore, ka haere poka noa te waka ki runga i, i te tai.
Ahakoa te aha, kei a koutou ko ngā kaipōti o Tāmaki Makaurau Te mana whakatau, ko wai mā hei mema Pāremata mā koutou. Ka tū ko te rā pōti motuhake, hei te rā horoi a te rā tuaono o Hepetema. Mai o Hāpānapa, mā au kaha. Ko te reo te take.